Salam dostlar doganlar jigiler ondan mundan gepleşigimiziň ikinji bölümine hoş geldiňiz bu gün nesip edenden Size üýtgeşik bir nahar bişirýän birini çagyrdym. Çagyrdym diýip, beýleki komnatdan çagyrdym. Sebäbi öz öýümiziň agzasy üstde ýaşaýar. Şu wagt kuhnýa girýän we
Salam. Men Nowruz. Gülmeli dälkäň?
Aha. Bu gün nesip bolsa agzaçara ene Tatar ederis. Ýöne tatarlar bilen baglanyşyklymy bu bilemok. Onýalap bardygyny bardyr öýdemok.
Onda ýuwaş-ýuwaşdan geçäýin me ýene tanyşjakmy özüňi. Zatlarymyz taýyn ine. Esasy nämeler gerek? Towuk gerek. Makaron. Makaron. Kartoşka. Munam ýaltanyp taýyn aldym men. Birem gatyk. Okuwçy döwürde ha.
Hawa. Hawa, gatyk, makaron, kartoşka kesilen, biram towugyň. Hawa.
Towuk eti.
Hawa.
Ha, adam tatar ýöne Tatarystan bilen baglanyşygy ýok diýýäňda. Belki bar bolsa-da bilemizok. Şu esasanam şu günlerde gaty möhüm bolup durýar şu zatlar. Başlamaka elimizi ýuwýas. Hawa, koronawirusa garşy.

Bir hili Nusrete öýkünjek bolýaňyzmy ýa bu öz stiliňizmi? Öz stilim. Kereden barsaňyz, ilki şeýle kesýän, soň şeýle kesýän. Ha.
Şeýle, soň şeý. Bu şekil bermek üçin näme umuman özüm şon ýaly etmäge öwrenişipdim. Gaty bir et kesmäge-de ökde däl men.
Dogry. Töre, bu gün onda aglaçara tatar bada. E şuwadam kesip otyrdyňma? Aýtma kä nökde däl kesmäge diýip. Et kesmek, et dogramak meň işim däl-ä şona düşündim ha. Ha. A kesip, kesip otyrkaňam onda näme bir zat çaşdyr gürrüň ber-aý, meselem, koronawirus hakynda nämeler aýdyp biljek?

Atabaý adam aýdyp otyr.
Şun berk belläň. Atam tuz, Karol Nury. Beýlekileň hemmesi, indiki çykýanlaň hemmesi altylyk.
Altylyk. Bolýa. Okey.

Agzyňa syganok çaltjak bolaýyn diýip bara satýanlar da anaňy. Nä boldy indi? Indi? Doglabermeli. Indi gowja edip duzlamaly. Aha.

Gowja şorja bolmalyda bu wakyt duranjyk bolmalyda. Mhm. Duzam duz işem gutardy indi. Indi muny gowurmaly ýagda. Hawa şu wagt towugy şu wagt zada goýdy. Gyzdyryp otyr towugy. Bizem garaşyp otyrys. Daşarda-da gaty gowy howa bar ýöne. Wirus sebäpli şu an çykyp bilemzok. Daşaryny görkezeýin. Ine ýaşok, çörek äkidip barýar öýüne. Adam az. Diňe şunýalak magazine zada çykýarlar. Çörek, produkt almak üçin. Şonýaly. Hawa, näl gidýär? Şu wagt Ine, Towugy bişirip otyrsyň-a? towugy ýaga goýduk.
Indi şu bişençä garaşmaly. Bu bişenden soň hem ýaňky aýdyşym ýaly, kartoşkany gowurmaly. Towuk, Indi? towuk bişýärkä, makaronam taýynly aýallaýdyk. Aha, towuk aňyrda şu wagt bişip otyr. Hawa. Makaronam suwa gaýnatmaly.

Hawa şu wagt towuk a bişip gelýä. Makaronam şeýle. Menem aýdymjak aýdyp bereýin. Şöyle.
Hawa nahar bişirýäkäň bir ses çagyş bolsa dary güýmenje.

Oturna.
Wah, men pahyr, ne aýdym aýdybilýän, ne nahara bişiribilýän, onda-da bir zatlar etjek bolýan. Ýa, betine nahar bişirýäňmi? Hawa. Indi

Çemçeden alyň.
Çemçe bilen şu galanja ýerlerini alyp. Aslynda azajyk suw goýsak bolýar, sebäbi käbir gatyklar bar, bärde çyndanam içi suwly bolýar. Munda kän suw ýok eken. Ol düýbünden özümize bagly. Muny ýaglaw görýän bolsak, muny ýaly edip iýýäs.
Bolmasa suwly edýäs. Muny ýöne gön şundugyna ýemzok. Birazjyk ýene-de duz sepip, muny üstüne sepeleýäs.
Dogry. Kullandygynyz bulaşyklary temiz brakynyz diýýär. Bärde näme diýjek bolupdyr, ussat? Bärde
näme ulansaňyz şu taýdan-aý, şu taýda bir çemçejigem ulansaňyz, näme ulansaňyz, Ýuk goýmaly. Muny ýazanyna görä diýmek gowy ýadan bolmalyda biri. Hawa bir görgülen gowy ýadadypdyrlar.
Hawa. Haçanky ýazylan zat bizden aýyrmaz ony.
Indi biziň bişirmeli zadymyz diňe şu galdy. Muny şo ýanky aýtşym ýaly dogramany, artmany, zat etmäni ýaltanyny üçin aldym. Aslynda.

Özümiz ardyp çykyp dograýas. Şonda gowy bolýar. Hawa dostlar şu wagt naharymyz ýuwaşýuwaşdan taýyn bolup otyr şu wagt. Agşamyň agşamy ýetip gelýär. Indi şu wagt nämeler etdiň indi biraz düşündiräýseň. Podnosa ýaňky bişiren towugymyz bilen kartoşkany goýduk. Iň aşagyna towuk onuň üstüne-de kartoşka goýduk. Hawa Gartaňyzam bolýar, tapawudy ýok, ýöne iň aşagyna şu ikisini goýmaly. Soň häzir makaronymyzy goýarys muň üstüne. Oň üstüne-de hälki taýynlap goýan gatygymyzy goýarys. Onnoň taýyn ibermeli. Boldy. Makaron taýyn içindäki suwy süzmeli şeýdip. Hawa.
Ah, buhar. Heýem köp bolupdyr edýän-ä. Köpräk bolupdyr, hawa. Gyzgynmy? Agyr, haw.
Hä.
Döwlet kömek edäýmeli-le, görem, bir elinde zat, bir elinde-de zat-da. Kömek edäýin diýýän, howa. Ýuwtuber adam-da o, näme bärde. Indi suwuny alýas şeýdip. Indi üstüne şuny Şeý diýip dökýäs. Oo.
Aslynda şeý towuk birden döküp kartoşka.
Indi üstünde-de makaron.

Sos goşup gördüm tomatly zat sos gowy bolýa üstünden şeý diýip nem edýas. Agdaçar boldy däl şo wagty. Hawa agdaçaram boldy acygyp gitdik bizem. Hawa bolsun oglanlar.
Ylaýjak dara
ýetişdik.
Zady az boldumy gaty. Ýo ýo entek maly. Syrkawyň soňuna seret diýýäler aşpäziň hem soňuna seret.
Sen agzyňy açdyňmy Nawruz. Men agzymy açmadym. Menem açamok. Açjak indi. Menem açamok entek.

Erçinden gaty bir azrak uran ýaly ha. Ýok gaty aslynda az däl. Bolýar. Kän bolsada bir hili.
Düwjenejiklerini görýäňmi? Öň
şo ýaňky kiçjikki gatyklara marketlerde bar. Öňem şony edip edýärdim. Normalny bolýar. Gowy bolýar. Ýöne ýene aýdýan Düýbünden käbir zady köp edip bilýäňiz, käbir zatlary az edip bilýäňiz. Hökman şunça makaron üçin şunça towuk ýa şunça kartoşka diýip zat ýok. Özüňize görä nämäni has gowy görýän bolsaňyz edip bilersiňiz. Düşündik. Indi şu wagt gutardymy? Indi iýibermeli. Iýermenmi?
Sosam etjekdik.
Ýaňam aýdyp gelip, munam aýdyp geçeýin, sos etjekdik şuň üstüne. Hasam aslynda gowy bolýar welin, ýöne şu wagt kän ýürek bulamaly, eýle-beýle. Wagt ýok, ýetişmedik zat diýip, neme etmälidik. Bolanda.
Iýäýeli ýassany.
Onda şu wagt Seni gör oturan kişilere aýtjak zadyň barmy?
Orazalaryňyz kabul bolsun. Agzaçar wagtam geldi. Bizem nahar iýmekçi. Orazalaryňyz, edýän doga dilegileňizem kabul bolsun. Hoş. Boldy.
Menem öz gezegimde sag bolsun aýdýan. Sag bol. Bisenem naharyň üçinem nesip bolsa häzirem iýmäne. Onda hemmäňize sag boluň. Indiki wideolarda görüşýänçäk.